Il-Professur Oliver Friggieri kellu sehem importanti ħafna fl-iżvilupp ta' oqsma differenti tal-letteratura tagħna, fosthom fl-iżvilupp tal-kritika letterarja. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Bernard Micallef sabiex jifhem sewwa sew il-legat ta' Friggieri fl-apprezzament aħjar tal-letteratura.
Oliver Friggieri assuma ħafna rwoli marbutin mal-kritika. Aħna ġieli nsejħulu kritiku u kittieb u naħsbu li daż-żewġ kelmiet ifissru biss żewġ ħidmiet. Imma jekk naqbdu l-kritiku biss huwa dak li qabel xejn irid ikun kompilatur mhux kritiku, jiġifieri jrid bil-paċenzja jiġbor il-poeżiji inediti, uħud minnhom f'manuskritti, oħrajn f'kollezzjonijiet privati, oħrajn fil-libreriji, f'diversi rivisti, ta' poeta wieħed u bħallikieku jgħaqqad il-profil u anke l-istorja tal-karriera poetika ta' dak il-poeta. X'jiena ngħid, ix-xogħol, ir-rwol ta' kritiku jibda minn kompilazzjoni metikoluża. Jien niftakar bħala student il-Friggieri mhux biss jiġbor il-poeżiji imma jgħid kif beda jiġbor Il-kummenti estetiċi ta' Dun Karm, per eżempju, jiġifieri dik li ngħidulha l-poetika, mhux il-poeżija, il-poetika hija l-ġabra ta' prinċipji, standards, skopijiet li poeta jsemmi matul il-karriera tiegħu u li fuqhom ikun stabbilixxa l-arti poetika tiegħu. Biex għamilha di, Friggieri, niftakru jiena, isemmi l, Biċċiet ta' karti li fuqhom kien jikteb il-kummenti ta' Dun Karm ġejjin minn rivisti, minn gazzetti, minn artikli. Iqattagħhom daw il-kwotazzjonijiet f'biċċiet żgħar, jifrex kollox madwar l-istudju tiegħu, fuq l-art, fuq l-imwejjed, u mbagħad jerġa' jgħaqqadhom f'forma ta' argument sħiħ. U minn ħajja sħiħa ta' poeta joħroġ il-poetika tiegħu. Kemm hu xogħol illi ma jidhirx, imma kemm hu xogħol ma ssirx, kemm hu xogħol illi jieħu sigħat u ġimgħat u snin. Dan huwa friġġieri l-kompilatur, imma mbagħad hemm friġġieri l-antoloġista li ġabar il-poeżiji f'antoloġiji, l-ewwel l-istorja tal-poeżija Maltija li ma kompliex, għamel l-ewwel volum biss, U mbagħad l-antoloġija aktar magħrufa tiegħu ngħidulu l-Ktieb l-Isfar ta' poeti minn diversi perjodi. Issa, anki hawnhekk, l-iskop tiegħu kien illi jagħti stampa komprensiva tal-istorja poetika tal-letteratura Maltija. Dan juri illi hu ma kienx interessat f'xogħol letterarju partikulari, imma kien interessat f'sensibilità letterarja kif qiegħda tevolvi. Kien konxju ħafna ta' dan il-għaliex juża wkoll il-kelma differenzjatorju jgħid ix-xogħol tiegħu. Differenzjatorju biha jrid ifisser il-ġbir ta' poeti u rumanziera flimkien, biex imbagħad toħroġ id-differenza kważi weħedha bejn l-istil ta' wieħed u ta' ieħor, u allura inti bħallikieku għandek ir-ritratti kritiċi u letterarji tal-istorja tal-letteratura Maltija, tal-kittieba tagħha wara xulxin. U b'hekk għandek stampa kemm ta' kull kittieb individwali kif ukoll tal-iżvolġiment nazzjonali tal-idjoma letterarja, mela għandna lill-friġġieri l-kritiku, friġġieri l-kompilatur, friġġieri l-antoloġista. Imma wkoll hemm friġġieri bil-laqta filosofika tiegħu, speċjalment meta niġu għall-ħassieba li ħallew impatt, fuq id-dinja letterarja. Isemmi ħafna l-kunċett ta' imitazzjoni ta' Aristotli, u mbagħad il-kunċett ta' imitazzjoni ta' verità traxxendentali ta' Platun. Kemm-il darba smajtu jidħol fil-filosofija ta' Plotinu, li hija Platonika wkoll. Imma anki jekk niġu għal ħassiba Rinaxximentali, pereżempju Alexander Pope, kemm-il darba kien isemmih Friggieri, għax kien jammira fih, f'Alexander Pope, it-tlaqqigħ intelliġenti tal-regoli tal-kitba letterarja u n-natura. Jiġifieri, apparti l-kritiku, l-kompilatur, l-antoloġista, hemm Friggieri l-ħassieb li wara kull aspett kritiku tiegħu dejjem kien hemm ħsieb iktar profond, filosofiku li kien qed imexxih. U mbagħad friġġieri tad-dizzjunarju. Naħseb ħafna nies il-friġġieri l-kritiku jafuh permezz tad-dizzjunarju. Imma id-dizzjunarju mhuwiex ġabra ta' termini letterarji spjegati biss, id-dizzjunarju huwa intenzjonalment, jiġifieri b'mod deliberat minn Friggieri, ġabra ta' eżempji poetiċi, eżempji mill-proża, eżempji mid-drama, tas-sensibilità letterarja Maltija, biex jeżemplifikaw it-teknika li aħna ġibna minn żmien il-Griegi sal-lum. Allura kull fejn għandek terminu spjegat, dejjem għandek fid-dizzjunarju silta minn xi rumanz jew minn poeżija li tispjega kif dak it-terminu qed jitwettaq fil-letteratura Maltija. Dawn il-ħafna lati ta' Friġieri il-kritiku, juru kemm m'għandniex nissimplifikaw il-kelma kritika jew kritiku. Fiha tinkludi ħafna ħafna uċuħ u ħafna ħiliet, ħafna kompetenzi ta' bniedem wieħed.